Na asɛm kɛseɛ bi na apae, asɛm kɛseɛ bi na asie. Hmm, medi nkan ka akyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden ne subscribe ɛyɛ Abibirem Amammerɛ TV. Na deɛ ɛbɛtɔ fam biara nso so yɛde abrɛ wo. Mese saa TV station wei de nsɛm a atwa mu, deɛ yɛnni mu, abakɔsɛm, tete nsɛm, amammerɛ ne amanneɛ pete de ama wo. Tie me! Saul tee sɛ na ɔsoro rekasa, wotee sɛ asase nso yɛɛ dinn. Eii! Eii! Ɛnyɛ ade ketewa. Na asɛm bi asi, nokorɛ bi apue. Na nokorɛ a ɛpueeɛ no, ɛpue firii hefa? Nokorɛ no pue firii Egypt. Nokorɛ no apue afiri Egypt. Na asɛm no pue firii Egypt no, yɛhunuu sɛ, Ei! Sɛɛ na Asantefoɔ, sɛɛ na Denkyira, sɛɛ na Dɔmaa, wɔn na ɛyɛ Israelfoɔ ankasa. Ei! Na menim, ɛnnɛ merebɛbɔ wo nkɔmmɔ. Ahaa! Ɛno nti na twerɛsɛm no mu no, wohu Kusi wom, wohu Tema wom, wohu La wom, wohu Nana wom. Ei! Sɛɛ na apakan a yɛde soa ahemfo ne n'asefoɔ no nyinaa no, sɛ. Denkyirafoɔ na ɛde baeɛ. Na wonim sɛ sɛ wɔfa kwan biara so hwɛ sɛ wɔde bɛma Abibifoɔ abakɔsɛm nyinaa ahwe ase. By Yɛn Abibirem TV. Yɛn abibire mu amammerɛ TV deɛ, yɛsi yɛkɔ akɔfa aba, ɛna ɔbɛte nsɛm. Wonim sɛ Benjamin na ne sɛ na wɔn ada ne din no, na edin no yɛ Bɛnyame, Bɛnyame. Na wonim sɛ Adam nso so, na yɛfrɛ no Edem. Ei, obi bɛka saa asɛm bɛn na nana wokan ahan saa ɛna na ɛteɛ. na yɛfrɛ no dɛm. Na wonim sɛ ɛyɛ Farao bi a na ɔbɛdi wiase ɛberɛ bi a atwam a aborɔfo no too ne din sɛ Tutankhamun no, saa na ɛnyɛ saa saa o. Sɛ na ɔma da ne din no, na din no yɛ Tutu Ankoma, Tutu Ankoma. Ne yɛ tutu ankoma na ɔmo daa daa yɛn no na ɔmo yɛ ntuta kamɔn ɛyɛ tutu ankoma na wo nim sɛ na yɛ san frɛ ɔmo fɛro baako nso akufu ei awurade abibifoɔ nkeɛ wɔ adeɛ nanso so yɛ nyɛ research nti ama wɔn adaa daa yɛn. Hmm, ɛnnɛ mede abakɔsɛm bi rebɛto mu, na aberanteɛ bi rekyerɛ adekodeɛ pɔtee ne kwan pɔtee a ɛrekyerɛ nneɛma ahodoɔ mu de afa ɛyɛ Asante ho, adeɛ a ɛma Asante, Asante. Hmm, hmm, ekuofuo wei deɛ wobɔ wɔn din deɛ asɛm ara nko. Asɛm ara nko, abusuafoɔ, wo deɛ mom yɛntie na yɛwie a yɛbɛsan aba bio. Nokorɛ ka, ayɛ te sɛ wakɔ sukuu na wafom na wo titi atwa wabaa. Asantefoɔ ho, ɔmo yɛ Ghana aniwa kosua. Asantefoɔ ɛyɛ Ghana kɛs, Ghana kanea kɛseɛ. Na Awurade ayɛ Asantefoɔ ne Asanteman te sɛ Israel. De ama wiase ne titiriw ɛne Ghana ha. Genesis chapter thirty seven tie me yie paa. Awurade Nyankopɔn fa Joseph nuanom so ma no kɔ Egypt verse number forty five no Awurade pagyaa Joseph ɛnam so ma onua ne n'abusua mu nyinaa baa Egypt Exodus hɔ no two verse number twenty three no Ɔhene bi baeɛ no na ɔnim connection between Egypt ne Israelfoɔ no ntam wɔhyɛ aseɛ sɔre tia wɔn na Awurade Nyankopɔn strikee Egyptfoɔ down because of Israelfoɔ nti tie me yie paa. Dɛn ntyira wɔn ase tɔn firi Egypt? Tie nie paa, dɛn ntyira ase tɔn firi Egypt na ɛna dɛn ntyirafoɔ de bɛpie mu ɛnɛ mɔden Ghana? Tie nie paa, na Osei Tutu a ɔno na ɛkyekyere Asanteman a ɔdi kan yɛfrɛ no Nana Osei Tutu ɔdi kan no na ne kuro a ɔdi so ne Kwaman a ɛnɛ yi yɛfrɛ no sɛ Asante Capital Town, Asanteman nyinaa Capital Town yɛfrɛ no ɛnɛ yi Kumasi na yɛfrɛ no Kwaman. Ɔkɔsomee bikɔ na ɔmo nyinaa ne saa adempa tea fa dodoɔ no ara na ɔmo hyɛ denkyire ase. Ɔkɔsomeeɛ bikɔ amammerɛ ne amanneɛ akɛseɛ a ɛ Asante nyinaa no ɔmo sua firi denkyirafoɔ nkyɛn. Eti ɔkɔ kɔsomee. Na ɔkɔsomeeɛ no mu no, na anyienyadeɛ ne ɔhaw ne amanneɛ rekɔ so. Ɛno nti, na Asante te sɛ Israel. Awurade ayɛ Asante te sɛ Israel. Na ɛwɔ sɛ Awurade Nyankopɔn pagya ne man no. Ɛno nti, Awurade Nyankopɔn yii odiyifoɔ bi a yɛfrɛ no Obiri Kɔmfoɔ Kɔmfoano-Kye de maa Asanteman sɛdeɛ Moses, Awurade Nyankopɔn yii no de maa Israel man no ma wɔbɛkoeɛ de gyee tieniyɛ o, Asanteman firi Denkyirafoɔ mma ase firi Egypt, sɛdeɛ Israelfoɔ no firii Egypt no, saa pɛpɛpɛ na Awurade yɛ Asanteman, ɛna nnɛ ɔde abia bɛnya Asante Kingdom. Na Asanteman yɛ Asanteman a mpuntuo, animuonyam, biribi bia Ghana ha, ɛbɛyɛ biribi biara nni hɔ a Asanteman, ɛmu bɛtumi ayi Asanteman afiri mu. Na ɛnam Asanteman so na Awurade, ɛti sɛ odiyifoɔ bi hyɛ nkɔm sɛ, Awurade Nyankopɔn ani wɔ Afrikafoɔ so, na ne titiri West Africa, anaasɛ Ghana. Ɔkyerɛ Asanteman, kɔ Asanteman, wayɛ no te sɛ Israel de ama wiase, Ghana ne Africa. Ɛno nti mesrɛ, nhemfo binom ahyɛ ase apatu de wɔn ho bɛbɛbɛnbɛn Nana Asante Hene. Mesrɛ mo sɛ ahemfo ne mpanyimfo a mobɛn no no, momma mo ani nkɔ saa adeɛ no papapapapa na momma mo ani nkɔ hɔ. Ɛyɛ agenda na Nana Nkoranza man hene. Papa no te akonnwa kɛseɛ so because ɔyɛ Prince of Kingdom no, na ɛberɛ aduru sɛ ɔma n'ani nyɛ dene na Nyankopɔn bɛpagya no baabi a ɔwɔ ne ne mpata mu nyinaa. Awurade Nyankopɔn bɛpagya no. Woyɛ nana na sɛ wotie nea anigye ne ahobrɛaseɛ mu na sɛ wɔ Asanteman mu ka Asante Kingdom ho a, mesrɛ wo, akonnwa no a wote soɔ no, gye akonnwa no mpɛ biara, akyiwadeɛ biara akonnwa no mpɛ biara mfa nka no. Ɔhene no atɔ nsase baako de ama nnipa mmienu na wɔtwe ma nson. Ɔhene na wogye nkurɔfoɔ yere. Ɔhene na woyɛ nnoɔma a ɛnsɛ mfata. Ɛnnɛ saa akonnwa no bɛyi wo afiri hɔ ma w'ani nna hɔ. Enti Asantefoɔ, wɔwɔ tumi na ɛsiane, ɛsiane sɛ na Israelfoɔ no, tie nie o, ɛsiane sɛ Awurade Israelfoɔ no nti, Awurade strike Egypt down.

Physical no Nyankopɔn nso nni mu, na ɛsɛ sɛ Awurade Nyankopɔn pagya akɔmfoɔ bio moma mo, ɛfiri sɛ Awurade bɛpagya adiyifoɔ akɛseɛ ama wɔn akasa de ama mo, na Awurade tumi nti, mo haw no mo amanneɛ biara a mofa mu no, ne nyinaa bɛnya n'awieɛ. Mo deɛ monka mo akoma ntom yam, na ɛyɛ mmerɛ ne nna na Awurade Nyankopɔn de yɛ n'adeɛ. Awurade nhyira mo. Asɛm no na ɛda hɔ no, asɛm no na ɛyi ne ti no, eii he! Ɔdɔfoɔ, mese mma wo werɛ mfi da sɛ wobɛ subscribe ɛyɛ Abibirem amammerɛ TV. Me se deɛ ɛtwa guo biara yɛde bɛbrɛ wo. Hwɛ ɛ! Afei yɛntu mmirika na yɛnkɔtoa so wɔ ɛyɛ Denkyira. Nyɛ sɛ Denkyirafoɔ apakan a na wɔn wɔ Egypt na wɔn soa so, wɔn na ɛde baeɛ. Na yɛnhwɛ kwan a apakan no faa so baa ɛyɛ asaase yi so. Ei de gyira sɛ wɔn aka wɔn ano atom saa na wɔn nso wɔn wɔ nsɛm hyehyɛ wɔn ho yɛnti asɛm a nana hemaa de tuu dwa. Ɛnam sɛ suman ne si a apa so bi te sɛ kwaku ɛɛ kookoo apa so ɛna wɔn di agorɔ no nti no na ɛsɛ twene bi ɛna yɛde bɛdi akyire a na yɛbɔ twene no wɔ ɛberɛ a ɔno ɔredi agorɔ ɛwɔ apa no so. Na deɛ ɛyɛ a ɛyɛ a apakan no baeɛ nie. Yɛtena apakan mu a, yɛn yɛdi kan ansa na mfɔntɔmfrɔm anaa mmɔmbaa anaa kete anaa asasaa anaa agorɔ a ɛyɛ dɛnkyerɛ agorɔ a wote apakan mu a wotumi de woso wo ho no, ɛdi akyire. Ɛno nti, apa no di kan. Apa no a si no, anaasɛ apa no a Sunsum si wɔ nipa no so no, wɔdi kan, na agorɔ no nso di akyire. Nti wobisa a, yɛsɛ dɛn? Apa no di kan. Apa di kan. Sunsum no di kan. Yɛn nana no. Edi kan. Apa no edi kan. Ɛno na enyaa apakan.
Piaw! Nana piaw! Na kyerɛ sɛ Nana akyerɛ mu kwan a apakan faa so yɛɛ dɛn baeɛ nso so no no. Abusuafoɔ, hmm, mese mma wo werɛ mfie o, fa nsa wɔ so, fa wɔ so seesei ara ma me, fa wɔ so. Na sɛ deɛ ani bɛtom biara no, wo nso woatumi ayɛ dɛn anya bi na woayɛ dɛn woahwɛ. Abusuafoɔ, mese nneɛma bebree na ɛdi akyire a ɛreba no. Wokae sɛ Egypt na yɛfrɛ tumi bi Horus? Wokae Horus? Wokae Set? Wokae Poseidon? Wokae Odin a ɛyɛ Greekfoɔ no bɛsesaa saa gods no nyinaa de kɔɔ wɔn kuro mu no? Ne nyinaa na ɛfiri Egypt ha yi ara. Mma wo werɛ mfi sɛ ɛyɛ Dollar anaasɛ US foɔ sika no ɔn sɛ pyramid bi da so ɛni bi da so kɔɔhwɛ ɛni nim na wobɛhu sɛ ɛno na yɛfrɛ no sɛn no mede bɛtɛ ɛfiri sɛ mede no nso abakɔsɛm de bɛma wo na wo nso ayɛ dɛn woatie bi nneɛma bebree wɔ hɔ a mede bɛba ɛti abusuafoɔ fa nsa bɔ so na ɛba a wo nso anya bi ayɛ dɛn ahwɛ. Aha yɛ Abibirem TV. Medu besi a, mma wo werɛ mfi o, na ɛbɛdi sei! Yɛakra mo, momma abae.